Ez benê min soza xwe anî cî. Em malîtî bi zar û zêçê xwe çûne mala Bîşar axa. Ji bona ku em roja dawetê kifş bikin. Herî bêje Herî. Êv saxiya canê we. Em rûniştin me hinekî xweşbêj kir. Bişar axa ji min e got, Lazim e ez hinekî bifikirim. Min ji we re gotibû, Bi vî camêrî bawerî nayê. Dikerim ki vêja wisa xwe. Xalid Beg, bala xwe bidim. Min negot ez dawetê nakim. Min got em hinekî bifikirin. Rasta Zewal tund e. Xwaran Kemal tund e gelê camêrna. Xalid Beg. Îşê xwe bi cî kir. Şar axa, ti jî çend gava ber bi Xalid beg bimeşe. Ma, ez? Erê tu! Tu gerek rûya dawetê xwe ya bike. Piştî te got ez naxwazim bizewicim Baran re. Xalid jî çûye giliyê min ji mezina re kiriye. Ewwana jî gaziyê min kirin. Li wir derê şerma serê min kete binê erdê. Piştî vê emrê ez rezîl bûm. La ku surê min nenêre. Lê ez naxwazim niha bi Baran re bizewicim. Hinek wext heye. Keçan, min tişkî fêhm nekir. Berê te Baran dixwest? Îcar çi bû, çi qewimî na berê we de? Baran soz da min babo. Wî sozê xwe tîna cî em ê biseljin. Lê ji bo wî hê wext heye. Pîna xwe fire bike babo. Kicam kaze royê mezin a çawa binêrin. Ez çawa serê xwe bilind bikim. Ez ê çi bikim ji şerm. benda cevaba te ne Bişar axa kerem ke bêje. Hûn bêna xwe firar kin. Ez û Xalid Beg em ê xeber bidin navev de em ê meseleyê çareser bikin. Qey te dilê Elî niştiye? Te dîsa çi kir? Na bavo. Ji dota tu dipirsî, ez jî dibêjim na. Nexwe ez ê pirsa çi bikim? Hetanî du keçik dengiyê te bûn. Li ser te dixwest here mirinê. Ê, îro çi bû ku keçik dibêje na? Tu çi dikî bike. Here û vê meseleyê safî bike. Çi ji destê min tê ez dikim babo. Lê ev kar ne bi qasî hêsan e. Dirêj neke. Here dilê keçikê bigire. Me di nav alemê de nede şermê. Ana hûn roja dawetê kifş bikin. Keça min hindik mabû xwe bikuşta û bêhna wî zêde teng e, aciz e. Ez nikarim serî veherim. Madem em dixwazin bibin merdê hev, ez wê demê

Kerem kîn werin ser çawan. Rabin hevdu hemêz kin. Xwedê emrê wan dirêj bike û bi miradê xwe şav bin û Xwedê bi xêr û xweşî temam bike.

Carekê tu li rûyê min nanerî. Ez ê ji bo çi binerim? Îro nanerî, sibê nanerî, tê min ji bîr be ki berfî. Ji xwe ez jî vê dixwazim Serhet. Li nav çavê min biner. Xem nake. Kengî ez çavê xwe digirim,

Roj baş Remo, ev çi ye? Ya min ji bo taştînek tişt anî. Ne hewce yî Remo. Ka bavê min, bavê min kî ye? Bavê te? Ew kilo çû mala Efko. Remo, hadi tekeve hundir, tu û Diyar taş tê bixwin. Diyar, hadi kurê min, wana rahêle here hundir. Remo, haya te ji Baran heye? Na, haya min jê tune. Lê ji te re tiştek bêjim, gurê xwe weke, ji kes re jî nebêje ha.

Bine bi şarbek. Nav cemaatê te soz da. Divê sunda xwe nexwîn. Tev ji te ye ku her kes mîna te ye. Ez ne bi şar im. Ez Xalid im. Tu qet xema nexwe. Ez ê ji keça xwe bialimim vê meselê. Lê ewilî tu li kurê xwe bipirse, çima dilê keça mişkînandiye? Baran tiştekê ne li rê nake. Eger ji keça te hez nekiriba ne diçûre heta nê Almanya wê nedianî. Ya baş ew e, tu herî bi keça xwe re carekê din bipeyivî, çend şîreta lê bikî. Ez ê vê meselê bielimim. Lê heger kurê te Baran carekî din dilê keça min bêle ez ê dinyayê lê bihermînim. Xwedê min razê te bike keçan. Naşî can be baba. Keremke dayê. Sağ bî keçan min. Naşî can be. Wê sibê Bişar axa were berfîn bixwaze. Subhanallah. Keça xwe neda. Niha tê keça min dixwaze. Di nav civatê de serê wî kete ber û wî zanî ku nikare keça xwe hêlîn îqna bike. Ji ber vê yekê tê keça me dixwaze. Eger em keçikê nedinê, wê xelk bêje Xalid Beg naxwaze herdûk malbat li hev werin. Tu yî felbaze dibînî ne? Xalid Beg, Katê çi bikî? Êdî Bişar axa muhtacî te ye. Gulistan Xanım, ez ne Bişar im. Ez Xalid im, Xalid. Eniya min spî, serê min bilind e. Lê bawer bike kes nizane. Hema tu dizane ez dizanîm. Ez hatim hatim. Derî jî ez vedikim. Baran? Bi xêr hatî? Bi nav xêrê de bî. Gelo Elîn mal e? Erê, li mal e. Xêra xwe gazî bike. Kerem ke hundir. Kî ye? Çi? Çi? Ha. E, e, vê çaxê hundir rûn in. Ez ê herim hundir. Kurê min, ez dixwazim hinek te re xeber bidim. Ne wek kur û bavê, wek du dost. Kerem ki baba, ez te guhdar dikim. Tu ji berfîn hez dikî? Erê baba. Em ji te re bixwazin. Dibe baba. Ji xwe min û xalicî me bi hev re xeber da. Sibê em herim bixwast. Çi? Hema sibê? Nabe babo. Ya star. Çima nabe? Min di nav cemaetê de misûn dixwariyê û ez sûnda xwe naxwim. Babo tê berê ji mir bigota. Çima tiştê ku ez nizanim qê heye? Te dilê keçikê şikînandiye. Na babo min dilê keçikê neşkenandiye.

Tu çima wa dikî Hêlîn? Te ez rezîl kirin. Te rûmeta min li hemberî malbata min binpê kir. Wa! Demek tu rezîl bûyî. Lê ez çi bikim? Çi xweliyê li serê xwe bikim? Qe rûmeta min nema. Heta ew jinik li vir be û hûn bi hev du re bin ev te re nazewicin Baran. Ka te digot min hez bike bes e? Me xwe nebese. Erê rast e. Qirara xwe bide Baran. Ya ew jin yan jî ez. Min qirara xwe daye. Ma tu nabînî. Ê wê çaxi viya ispat bike ji min re. Ez bawer bikim ji evîna te. Ez ê ispat bikim. Tu yê bibînî. Kî ye? Ne mühim e. Ji kafeyê digerin. Helîn, xwe hazir bike, em derkevin derve hinek bipeyivin. Berxikê min telefon ver nekir. Carekê din bigere. Kurê min belkî jî karê wî heye.

Tu hem wisa dibêjî hem jî bîst û çar saet cemwêjin kî. Otaxanî jî jê re kirê kiriye. Ez çi bikim Hîlîn? Heke ev here vê kurê min jî bi xwe re bibe. Piştî salan min kurê xwe dîtiye. Ku ez ê wî çawa berdim?

Em ê kê bixwazin? Em ê berfîn bixwazin. Em ê kê bixwazin? Babo camêr hatin mala me, me qet rê wan negirt. Em ê bi kîjan rûyê herin bixwazin? Alimiyê neke, zimandirêjî jî neke. Û sibe jî ji bo tişt mişta bikirê here sûkê. Cara din jî em ê biçûna. Ma her tişt kirîbû. Dîsa jî bikire. Ma ne ji berî ka min derdikeve. Erê babo qurban erê. Ji xelkê re destwekir ye, ji me re çi kûz e. Ê ne xwedê ji min re were mezine. Ji xwe ez jê daymariyê me. Tu xemgîn nebe şêrîna min, tu xemgîn nebe. A bixwe. Bixwe. Mervan bes û tu jê şêrîna min, şêrîna min. Temam lê. Wele pir xweş ha. De bixwe lê rehme. Merwan. Ez çend rojê xwarin naxwe. Ez ditirsim ku dîsa nexweş bikeve. Ez ê çi bikim? Ez ê niha herim kafeyê. Dibe ku li wê be. Maxuşka berfînan xeydiye. Li ber nekeve. Ez birakî te me. Ez ê jî li alîkariya te bikim. Helbet çare wî heye. Ya berfîn sereşk e ha. Nizanim kê hatiye. Karê me pir zehmet e xorto. Keko binê re çareyê her tiştê ye. Ew li înternetê binê re helbet cevabê bide te. Kuro wê înternet çi ji derdê min ê xerab fehm bike? Înterneta? Subhanallah. Wiha nebije Keko. Dinya buçik e. Çare jî li her derê ye. Dinya biçûk e. Derdê min mezin e. Derdê min giran e, giran. Wan ji înternet mînternetê jî fehm nake. Wele tu wê carî eyb kir. Hosteyî mezin, Alîmê Alîman, kilê çavê keçikan, li ber ser merê te sekiniye. Kî ye? Wela tu dê çavê bikir. Ez im ez. Di wenkaran de şûr simêlê min nabire. Tu dev ji van a berde, tu ji kekê xwe re çayek tarî bîne. Merheba. Merheba. Ser çavan. Hûn çi anin? Ez ji Marsêçiyayê re baş im. Baş im. Spas. Çavê de. Baran li ku ye? Walla xwedê zane li ku ye. Divê em wî bibînin. Diyar qet xwarinê naxwe. Divê heta bavê min ê ez xwarinê naxwim. Herî na ez jî geriyam. Tu telefona min jî wenekir.

Xêr e înşellah. Tişkê xerab heye? Rewşa diyar ne baş e. Çi bûye? Nizanim. Baran. Heke ew jin were ez nayêm. Nayê Hêlîn nayê. Hadi merin. Baran heke were. Oho. Helin ez çi dibêjim tu çi dibêjî ya. Babu. Kurê min tu çima çûmiyan dikî û note bidî he? Tu çima xwarina xwe naxwî? Ez çima xepandim babu? Karê min e û delalê min. Tu ê ji derkevî derve. Ez Binêr, te dayika xwe ji xemgîn kiriye. Na na ez ne xemgîn im. Bavû, mameyan kebab bixwin. Meryem, Hêlîn jî di erebeyê de li benda me ye. Hadi dayê min, ez gelekî birçî me. Na kurê min ez nayêm. Dayê te jî ez xepandim.

Min diyar derxisiya derva û wî digerinim dayê. Xêr e çi bû? Meryem? Tu çawa yî? Tu baş î ne? Şikir baş im. Haya te ji baran heye an na? Belê heye. Hatin. Û diyar bi xwe re birin. Ma tu hevala bavê min î? Erê, ez hevala bavê te me. Ma tu hevala diya min î jî? Na, ez diya te nas nakim. E tu bavê nas dikî çawa dibe? Çaxan bavê te nas kir? Ez ji qas te biçûk bûm. Lê bavê te dîsa jî ji min hinek meztir bû. Û ez jî mezin im. Ji min re bêje maşella. Maşella xortê dedan maşella. Xweda emrê te dirêj ke. Demdama xwarinê ye. Binê re wê para gerokan biçe ber bi ablusokan a. Zû bixwe. Baran, belkî ew nikaribe tenê bixwe em alîkariya wî bikin. Naxwazim. Wî, çavên min birijin. Çima naxwî? Kurê min, tu naxwî tu yê birçî yan bimrî? Tu nizanî xwe min bide min. Dayika min ba wê xweşik bida min. Tamam bisekine xortê nas der. Ez bidim te? Dur em herin parkê ma nabe? Nabe, naxwazim. Kurê min, tu xwarinê nexwî tu mezin nabî ha. Çima min re dibêjî kurê min? Ma tu dayika min î? Ma ew û keçik bi hev re hatin. Erê. Di xem nake. Dinya xweş e. Tiştê wiha nabe. Ka te ji min re sond xwaribû? Na, naxwazim. Tiştê wiha nabe. Ka te ji min re sond xwaribû? Teyê min bigeranda. Hadi rabe.

Ez qet bawer nakim. Zarok ji me hez dikin. Lê diyar li min germ nebû. Ji min hez nekir. Ez dibêm qe ji te hez kir. Wa. Pişku zanî. Ez bavê wî me. Ma ez nezanim kê bizane. Pir qeşeng e. Li bavê xwe çi ye?

Îro hewa pir xweş e. Erê wala pir xweş e. Ev hewayê xweş tenê li Sweregê heye.

Bavê biçûk e. Karê wî hebû. Navnêrê min ber da. Du kurê jinkê çû. Kurê min ji bo xwe de wiha neke tu min xemgîn dikî. Ev bavê te were. Ne çi ye cîkî. Were min hinekî bilîzin. Hadi tu hinekî min bihejîne xorta.

Helin bisekine. Nê bara. Tu ji bo çi hêrs bûyî he? Ka bêje. Ez hêrs nebûme bara. Lê ev kar nabe. Em xwe dixapînin. Çawa nabe? Ev çi gotin in? Tu nabînî Baran? Ew jinik heya li vî bajarî be. Ew ê her tim heyata me de be. Ma tu nabînî? Tu li van nefikire. Baran, ez çawa nefikirim? Ew jinik hero heyata me de ye. Ez çawa nefikirim?

Ez ê tiştekî ji te re bêjim. Tamam dayê, ziman firaxa xwe xilas kim ez têm. Na, na. Nuha were. Ez ê tiştekî mihîm ji te re bêjim. Tamam ez têm. Meryem, Pirîka diyar pir bêriya kur ye. Gelo ez îro wî bibim cem dayika xwe? Nizanim. Mawê hevala te jî were? Kîjan hevalê min kurê min?

Kasta. Ka ji dayika xwe re rastiyê bêje. Çi bû? Xêr e? Te tiştek bihîst? An divê te hiştiye? Dayê. Ma tu jî nabînî. Camêr kengî hêrs dibe. Lê di xew diçe. Ê nizan bi wê bêje qey Seydayê Gerok ew bi xwe ye. Ê kazê bi yekî wisa re çawa bizewicim? Ez ê çawa jê bawer bikim? Ê kazê bi yekî wisa çawa bawer bibim? Ez ê çawa pê re bizewicim?

Mamoste, tu li vir çi dikî xêr e? Ma dîsa tu. Dinya biçik e ne wisa. Ê sorekî dinyayê biçûktir e. Ma têda bû şopa min û te min taqîb dikir. Em her duyî sorekê dijîn. Ma ne heqê min e cê zî hawayê paqij bistînim. Ji nav pê ve jî em e gelek caran hev bibînin. Ez di vê mêrdê ecêb mayî nemînim. Oho çi zimanê te dirêj e. Derdê min besî min e. Xêr e çi bû? Hema çi bû bû. Çi ji te re? Temam. Ez fem dikim. Tu ji min aciz dibî ne wisa? Lê ew der cî û warê min e. Ku derdek tev e, ez dikarim bi bayê bêzê çareser bikim, ne tu. Cizdanê min dizîn e, ne xuyayê. De hal bike hadi. Lê kî cizdanê te bi ze qeydedarekî xistiye? Ma ez ê piştî vê emrê derewan bikim, ne xuyayê. Mamoste, tu eyb dikî ya. Kes li vir cudana nadize. Bi gotina te gelo cudana nadize çi didize? Ez diçim qereqolê. Pisi ez jî ji we re. Na, ne hewce ye. Ez bi rêya qereqolê zanim. Wî bêxikê minî delal. Oh! Oh! Berfîn keça min. Nuha diyar bi çiyê ka xwanê jî hazir bike. Ser çava dayê. Diyar, bexikê me tê. Kam herin xwanê bixwin.

Ma tu li me gudarî dikî? Tobe, ev çi gotin in? Min kitap dixwend, min tiştekî ecêb dît, ez jî ecêb mam. Gelo we behsa çi dikir? Tu bi dersa xwe bixebite awazê min. Hêka bêje, wê kî bizewije? Helbet wê kekê min û Baran û xuşkê Elîn bizewicin. Zed nakim. Ez dibêjim berê kekê Serxed û xuşka Berfîn bizewicin. Ew çend sal e li benda hev in. Rema nezan. Karê evînê ne bi dorê ye, ne bi zoreyê jî. Ew pazdeh sal e, ew ji hev e hez dikin. Ji ber wê berî wê ev bizewicin. Ji bîr neke. Xuşka Elîn xwest xwe bikuje. Ji ber wê pêşî wê ew bizewicin. Ez dibêjim Serhad û Berfîn. Baran û Êlîn. Serhad û Berfîn. Ya kuro hema careke bi gotina hevalê xwe bike yaw. Ez dibêm Baran û Êlîn. Ya tu dixwazî em têkevin şertê? Serçewan li ser çi? Ser çi li ser çi. Ha, kî qezanî piştgehê wê ê din hefteyeke jê re xizmet bike. Baş e. Erî dibe. Lê tu jî min re xizmet bikî. Teyê bibînî Remo Efendî. Kî berx e, kî beran e. Erê, tu ji dêvla li dû wê jinê bigeriya, niha tê bi dehirgistiya xwe re eleqadar biba, niha me dê daweta te çêkira. Of dayê, dîsa dest pê neke, wiha baştir e. Befîn û Serhat pir ji hev hez dikin. Xwedê bike her dem bextewar bin. Erê kurê min, bavê te got werin, lê îcar Berfîn naxwaze. Çi? Çend naxwaze? Erê wele çi? Dîrok pir ecêbe ya, eqle meriv nabire. Min ji babê te re negot wê pir aciz bibe. Ka ez ê çi bikim Baran, tu bêje. Dayê divê tu ji niha de bavê min re bêjî. Wê sibê bibe derek, dîsa te ji qele derkeve. Kurê min, ka ez çawa bêjim lê? Berfîn ketiye enyadê û serhişkiyan dike. Xem neke. Kî bibîne wê bîne qereqolê. Tiştek bi cudanê de nayê. Mala çi ava. Şeva te bimîne xweş. Tu çêy ku? Ez dibim heta malê. Nehewce ye. Jin her dem nehewce darê mêran e ku wan biparêze. Tu der ji van halê xwe yê mêranî veke ez ê kêfxweş bibim. Bû dereng, ji ber wê got, ne ji bo tiştekî. Mala te ava. Tu bi min re hatiye heta qereqolê. Lê bes e. Ez dikarim erim malê. De bi xatirê te. Oxir be. Alo, çi bû Lale? Erê, ez niha ji qereqolê derketim. Nizanim, wê lê bigerin. Te çima ji me re negot? Çi zanim? Min got qey min xistiye erdê. Dev ji peraber de li kredi kartiya min, ehliyeta min hemû bi carekî da çûn. Înşale bibînin. Xwedê bike. Tu tê malê ne? Erê erê. Temam. Ez ê niha werim. Temam. Hadi oxir be. Lay ber ku hûn berfên re bibêjin cewabê bistînin li gorî wan gazî wan bikin. Wallah aqilê min têra we nake. Ma ev ne pazdeh sal e ev keçik li benda wî kurikîye. Min ji ku zanî bi wê nazewice kurê min. Hez kir ez pê re bipeyivim. Baran, tu jî pê re bipeyive. Belkî tu wê îkna bike. Deng xwedê bike înşallah. Di kitabê de qehremen diçe şer. Ji ber wî min got qezenç bike.

Ez te baş fêm dikim xwişka min. Gava meriv yekê hez dike, şûşa dilê meriv dişkê. Kî wê şûşê bişkîne, aşiq ew e. Qew Serhet şûşê dile hev ev pazdeh sal e şikandiye. Ez dixwazim hûn bizewicin û hêlîna xwe ava bikin. Tu rast dibêjî Keko. Lê şûşa dilê xwişka te şikestiye. û êdî nacebire. Ez dikim nakim nabe mîna berê. Xuda jê razî be, Serhet tu carî derew nekiriye. Çav bernedaye kesek din. Her dem li êvîna xwe xwedî derketiye. Ne tenê xwe. Dilê wî birîndar jî bifikire. Tenê tu dikarî wî bînî rêya rast û bêyî li li vir bê girêdan. Ez westiyam keko. Êdî teqada min nema. Hêviyê min yek bi yek av û av çûn.

Tu çi dikî li vir? Ma tu mamosta teqîb dikî? Kerem ki mamosta, cûdanê te. Wele min tiştek ji vî meseleyê fehm nekir. Tu ji me bi xweşikî nayê. Tu keçika Belengaz ditirsînî? Keçika Belengaz? Min e cizdan bidaye, ez nezik dibûm. Ev diravê ye. Xem nake. Mala te ava. Biborîne. Min nas nekir. Ez dibêjim gere tu ji hemû ecr qebixwazî. Wî bi qencî kir. Lê tewxist şûna dînan. Bila ew ecra xwe bixwaze. Ziravê min qetand. Tu dibî ne hemû. Qencî dibe ne qencî. Hadi kekê min, te riya xwe. Mala tava. Bibûrine. Tu him cudanê xwe dixî erdê, him jî dibêjî hawar, gundîno, cîrano cudanê min dizîn. Gava yek cudanê te ji te re tîne, tu wî dixînî şûna dînan. Te hema uzra xwe bixwesta, xanimê. Çima ez uzra xwe bixwazim? Rast e, tu ji me nikarî uzra xwe bixwazî. Tu bajarê me zin hatî. Lê tî wî jî bielimî, xem nake. Erê babo qurban erê. Ji xwe ez ê van tişte ji ji yekî vîna te bielîmim ne. Ziman dirêj. Çi ji xwe jî razî ye? Eh, Mala min ê. Carek ji caran. Rehmet dê bavê guhdaran. Ji xeynî mişkê qulê dîwaran. Dagî û çipî dê mişkê qulê dîwaran. Hebû roviyek belengaz. Hustiyê xwe xwar kir û ber bi zina reş de çû. Wê got, Bizinê, bizinê, ji bo Xwedê ka hinekî şîr bide min. Ku ez bibim bidim pî jina rebet. Bi zincîyî bala xwe da. Guhê xwe ber kir. Hebû roviyek belengaz. Pistiyê wî xwar. Di ber bizina reşik. Baran çû. Kurê min çawa ye? Ji bo xwe dê. Bizin jî guyê xwe bel kir û jê re got. Tu ji berê here ber kaniyê ji min qurtik av bîne ku ez şîr bidime te. Sara keça ma hazirî temam kiriye? Erê bavo tu pêmasê tune ye. Bavo em sibê neşin nabe gelo? Na kurê min nabe. Min di huzura Apê Hesen de hemû siwerek pê zanîn, divê em herin berfînê bixwazin. Birî bi min re bipeyive, tu çima soz dixwî bavo? Ez jî vê fehm nakim. Dixwazî tu wir in, dixwazî nê. Tu neyî jî ez yerim wê keçikê bixwazim. Tu bi kêfa xwe yî, wa min got.

Ji sibê de haziriyê dikim. Lê hêlin sibê heta îvanê li ber ve yê. Bav, dibise bertelî. Herin, herin. Di vê malê de her kes çi baş zana herin. Hêlin jî ji kekê xwe elimiye.

Çi dibêje? Ma wê çi bêje? Careke ji gotina xwe danakeve. Dibe ez nazewicim? Serhişka serhişk. Nazewce? Qey em heneka dikin. Ev tişt leyistika zarokan e. Min qerarê xwe daye. Ez çi bêjim wê wisa bibe. Mêrxaso, tu çima alîkariya min nakî? Ma tu nabînî ez alîkariya te dikim Remo? Ka bisekîn ez bi carekî de bikenim ha ha ha. Tu ji bo ji kar birevî her tiştî dikî he felbazo. Lê xem nake, demekî nezik te tu bibî şagirtê ber destê min, tu bê jî hoster. Ji li hevat hoster em o. Li ser poçika Harinê û êvarên warên xwişka min berfê mixwazin. Ê baş e, vê demê serê sibê zû re be, çayê min hezir ke û deyne ser masê min. Şagirtê min. Lê, ê bawer bike xwişka min berfê naxwaze bi zevcer em o. Demek dilşayiya xwişka te ji te alixa dernake he? Şagirtî xirab. Min re wahayî biriye bira. Her kes ji xwe difikire. Îro nebo sibê wê xwişka min bêje erê û Serhat de bizewicin. Lê sibê qebûl neke tu mîna berxan bibê şagirtê min Remo.

Ya ma tu çima bêdeng dipey wî? Ay avacî devsiz jî hebû. Kiro ma ez ê ser xuşka wî li cem wî bipeyivim. Ma leh te rast got. Ka guhê min re vejî. Erê, em ê erin berfînê bixwazin. Lê berfînê ji min xeyîdî yê, guh nade min. Min kir û nekir nebû. Her awirê wê tirş e. Gava tu hepsê de bû? Her tişta diguhertin keko. Êdî kes jî jina fehm nake. Xwe retiye neke lo, em rê te çî ma. Walla tu eyb dikî ya, ma em jinek tişt zanin. Dirêj neke ana. Te gotibû înternetê de her tişt heye. Ka em lê binerin. Erê dibe, tu bi xêr û xweşî hatî civitiya me înternetê. Erê erê. Wextê me tune ye. Ka em dest pê bikin. Temam dibe. Tu bi xêr û xweşî hatî civata me ya înternetê. Temam temam. Kam bi karîyê xwe binerim. Wextê me tune ye. Serçevan, Vê mesele ji bo min jî pir muhîm e. Tu qet mereq neke. Em ê hel bikin. Te got çi? Çima ji bo te muhîm e? Ev kî? Yanî tu gava dilşad bibî ez jî dilşad dibim. Ji ber wê keko. Kurê min delal, tu çawa yî? Baş im, oyî. Min ji bin dayîk xwend. Pîrka min êvarê ji min re çîrok e got. Ez terebêjim. Tu rebêje, ana têkeve hundir. Tamam, lê şer nekin ana. Hûn dereng man, min meraq kir. Ma hûn ê bi derekî de herin? Dibe ku em herin. Xwe zû te xeber bida min. Ma ez ê gorî kêfa te hereket bikim. Meryem xêr e, tu çima wiha dikî? Ez kurê xwe difikirim. Meryem ji bîr neke. Ev kurê min e jî. Careke din ew jin cem te bi, kurê min nebe derekî. Meryem, wate te gazî? Gelo tu qet psîkolojiya kurê xwe nafikirî ne? Tu tenê xwe difikirî. Meryem, tu çi dibêjî? Wê çaxê, careke din tiştekî wiha neke. Wê baran kengî were, heya te jî heye. Gerek beriya ew were, ez serê ma. Ya bêne û fireke. Ma wê kî zan berm li ser çi dipeyivin? Ji xwe pir nayî xafê. Ez bi tena serê xwe îdare dikim. Tu heqet ziman dirêj bûyî ha. Heya te ji te heye. Ka lê biner hela bê çiyayî. Ya temam tu mereq neke, ez ê niha bibînim. Heh, jin çi dixwazin? Dozdeh rêyan ku meriv dilê jinan qezenç bike, divê meriv çi bike? Ji bo jin nebêje na, meriv çi bike? Ka em binêrin wekî din çi heye? Kiro, berê haya me ji van tiştan tune bû. Çi rehet bû. Min du gotina dikir û dilê berfînê me di stenda. Di carekê de rûyê wê dikin ya. Tu dema nû nizanî. Heqet tu ziman dirêj a. Hadi lê binir. Tamam tamam ez tînim. Zû wir Ramo! Relax, relax, ez hatun. Ez alimê vê karê me. Heh, Min hel kir. Lê gerek divê tu jî wî makînê bielimî. Ya em ê dûr bielimin. Tu hela lê biner. Wey xwedê tevî hêleke ça min. Binê van berna jî gemar maye paqij ke. Dayê erê ez paqijîye dikim. Lêm qerara xwe neguhertiye hîn. Vêya bizanibe. Erê keçan li ser hişk. Lê min ka min fêm nekiriye vê derdê te çi ye. Ev bi saran Em dibêjin dev ji wî berde, lê te guh neda me. Îcar em dibêjin tamam pê re bizewije, tu dibêje na. Ka ez ê çi xwelê li serê xwe bikim, hema tu bêje. Heh, vay min dît kekê serhet. Mîze çi dibêje, jin gotinê mêran nanêrin. Ê, çi dinerin? Dibêje mêr. Ji bo wan dev ji çi berdaye an bernedaye? Çawa yanî? Ma tu yê ji bo wê dev jê karê xwe berdî? Erê, ez karim dev jê berdim lê ji xwe berfînê naxwaze ez dev jê berdim. Baş e, tu bi karî dev ji malbata xwe berdî? Kiro mal neke tu. Ji xwe malbata min giş dixwazin ez pêr bizewijim ma. Dê temam, ji bo him bigihîjin hev tu astengî nemaye. Kiro astengiya mezin serhişkiya berfînê ye. Ka serhişkiya wê tiştek dinivîsîn ê ser vir e. Aha, ez jî li vir sekînim a. Serhişkî jî ket hundir. Baş e, em çawa çareser dikin? Divê tu dev ji tiştekî mezin berdê ku dilê xwe xwişka berfîn weke. Ew tiştek mezin çi ye? Ya ka te jî bêje kekê ser her. Heyat e. He rast e. Lê tu kanî heyatê xwe bidî. Yanî divê ez devj heyata xwe berdim. Erê. Rehma Xwedê li te be. Dayê, pazdeh sal ne hindik e. Min nîvê Emrê xwe dayî. Lê wî çi kir? Hêrs bû, bi bayê bezê berê xwe da Stenbolê. Ka tij mir bêje, ez ê çawa baweriya xwe pê bînim? Temam, ser çavan. Vaye tu vê meselê çend caran dibêjî? Lê carekê kir. Gava mere dizewice, tê guherandin keça min. Mirov, mîna çivîkan. Bi hîlna xwe ve tê girêdan. Hûn ê sibe du sibe bibin xwedî zarok. Wê demê hûn ê baştir fêm bikin. Jinha de li van tiştanan nefikire. Çawa nefikirim dayê? Ez çawa nefikirim? Kî zane sibe dawetê de min nehêle û neçe? Keça min, gava bizewice tiştêk wiha nake. Tu jî zane bi hezar dilî ji te hez dike. Keça min, bi Xwedê ez nizanbê ev serhişkiya te li kê hatiye. Li kê hatiye hatiye. Ez nazewicim. Ez nazewicim. Ez bimrim jî ez nazewicim. Jinên vê axê berî bendewariyê hîn dibin. Di feqîrî û hêjariyê de sebrê hîn dibin. Heta li dijî mirinê disekinin û hezkirinê hînê mêran dikin.